so ge dilo di diragala ka mokgwa e leng gore o kgwetše o ke kgwetše e le gore ga o kgone o ka di-controller di go fa stress se sentšhi di dira gore pale le ko focusa molaetša ke tlo go fa ngwana tšatši la lekgone ke gore le ka go bolela le ba bangwe ka mo mošomong wa gago ba e leng gore mohlomong o ka ba tlhalosetša seemo o ya ka ditaba go ya ka mokgwa e le gore seemo se ka gona ba tlhalosetše le ka mokgwa e le gore wena o file ka gona ke a tseba gore ke mošomong ba expecta gore ba nyako bona wena o o delivera o bereka o kore o dira tše banya ka gore o di dire le ka go bolela le o mongwe o mo tlhalosetše ka mokgwa e le gore dilo tše di go affecta ka gona di affecta tlhaloganyo ya gago ka gona di affecta um ka mokgwa o naganang ka gona mo e le gore di o fa stress ga o sa kgona le go focusa and o tšhaba go dira diphošo le go feta bolela le motho o mongwe e le gore a ka go advice gore okay A re bereke so le so le so le so. O ka kgwetša motho a etla go wena a tlo fa maele a mabotse, maele a leng gore a tla dira gore energy e gago e boe back ka mokgwela re go tseba o le ka ona ka gore karete ya the queen e laetša motho e le gore ke motho mo strong motho e le gore o leader by example motho e leng gore o kgokore ke ke moetapele wa nnete ene ke moetapele wa tlhatlha ene ge wena o eme pele ga batho batho ba tseba gore tše di tswang molomong wa gago ke tše dibotse ka nako tše tšohle ene ba tseba gore ge ba lebeletše ka mokgwa wena o šomang ka gona ba ke thuta a lot ba lena a lot from wena okay ene ebile e go ka ba le diphetogo ka ra phelo bao lehono e ka ba diphetogo tše le gore tsamaišana le mošomo e ka ba phetogo tše le gore di ka re ga di-relationship motlho mongwe bile wa kgwetša e le gore motlho mongwe go na le leeto le gore o swantse o le tšeye e ka ba e le leeto la kgole e ka ba e le leeto la gaufi mara e tlo ba ntela gore dilo tsana ke letšo le gore ga se le prepare le leeto leke ke letšo le le gore le no tla ka sepitinyana ware o dutše call ya tsena ba motlho mongwe manager wa gago goba motlho mongwe a tla mo go wena ba ntela gore o swantse o tšee leeto o ye kae ka o ye o dira se le se le seke ene o kgotse le gore wena boso e kemišetše go tšea leeto le kgono o bo plane letšatši la gago ka mokgwa mo itseng e ntho e ka dira gore e go fe stressnyana ka raphelo ba gago and then um ke tlo go botša gore go na le dilo tše e le gore di kore di tla mafelelong di a fela e ka ba le dilo tše gore o šoma ka tšona goba mohlomong dilo tše di diragala ka bophelo ba gago go na le ntho e tlo fela le kgono and then ge e fela nto eke o tsebe gore o seke wa kwa bohloko o tsebe gore a ke mathomo mathomo mayo a dilo tše di botse a ke mathomo mayo a dilo tše di botse so go ra gore ge dilo ge selo seo se fela lehono mabati a dilo tše dibotse a tla bulega gore go fela ga selo sela o tlo bula new opportunities ka ra bophelo ba gago wena se o swantse gore o se dira go bona o kare o ka re ga eh, situation e le gore a se botse o ka re ga mabaka e le gore a dira gore o be le distress o be le kgatelelo ya monagano le ka gore dilo tšewe o dintšhe mo monaganong wa gago le ka dilo tše o di ntšhe mo monaganong wa gago o se ka kgotsa kore o tša nako e ntšhi o nagana kudu ka dilo tše e le gore di a go tshwenya goba dilo tše e le gore di tliša mathata ka raphelo ba gago le ka go ntšha dilo tše ka ra monagano wa gago o tla bona o tlo kgona go gatela pele kudu ge e le gore ke dilo tše e le gore di diragetse kwa morago kwa dilo tše e le gore di affecta di affecta go ya ka mokgwa o šomang ka ona lehono di affecta bophelo ba gago ka gore ge o ka kgwetša le gore wena o busy o sa pay much attention to dilo tsela tša morago tsela di fetileng tsela e le gore di ya go tshwenya mo moyeng tseba gore dilo tseo di ka se affecte bophelo ba gago ga gane jalo fela bo tla affecta le future ya gago ya ra gore dilo tse e le gore di fetile tse e le gore di ya go tshwenya ga o gana le tsona di ntšheng ka monagano wa gago lebala ka tsona o nagane ka tše dibotse gore o kgone go plana gabotse o planela future ya gago ge e le gore kgwetše e le gore o na le bagwera ba e leng gore mohlomong ga se bagwera ba ba botse ga se bagwera ba e le gore ba lokile ga se bagwera ba e le gore ba go rata ke ba e le gore ba pretender ba e le gore ba fa maele a o sebe gabotse ba e le gore ge dilo tša gago tše di- ge dilo tša gago di sepela gabotse ga ba rate ba nyaka go bo- bona bophelo ba bohlakahlakana bagwera ba e le gore e- ge wena o swantse gore o dire dilo tše di botse goba mošomo o mobotse ba go botša gore a e tlogela go dira tšewe a re o dira one two three four five ba go botša ka dilo tše e le gore ga se dilo tše di botse kgaogana le bagwera ba mphutiowe ga o ba nyake ge e le gore o sa le sekolong wa studiša wa kgotsa le gore ga wena e le nako ele ya gore o be busy ka dibuka tša gago ba gore bao ba tla go wena ba re a re yeng re kae kae re go ipsina kgaogana le bagwera ba uwe go ra gore bagwera ba ga ba nyako bona dilo tse di botse ka rapholo ba gago ba ratang go ntšha tseleng gore wena o se ka kgona go focusa wena o seke wa ba le bokamoso bo bobotse ka re ge wena o studiša o studišetša gore wena o kgone o tlo ba le bokamoso bo botse o kgone go hwetša mmereko mokaone o kgone go support-a goba mohlomong go thuša lapa la gago goba lapa la geno so ba go ntšha mo tseleng bagwera ba gago ga ba nyako bona dilo tše di botse di tla mo go wena ba nyaka one bona wena o le wena lefela kgaogana le bagwera baowe ga o ba nyake ka raphelo ba gago ene molaetša wa bohlokwa kore letšatši le le lekgono le ke gore ke letšatši le le botse when coming to spirituality tumelo ya gago ya sedumedi ke letšatši le le botse for wena go ka diragala dilo tše dintšhi ka raphelo ba gago ka gore ke tshwere dikarata tša badimo moke badimo ba ba re answer the call and ba bolela gape le ka spiritual transformation accepta badimo ba gago o ka ba na le spiritual calling o ka no ba sena spiritual calling mara acknowledge dumela gore badimo ba gona badimo ba phela ge e le gore o tsena kereke e le gore go ile go yona ba go botsa e le gore badimo ke madimone stopa go ya kerekeng ya mohuto owe ka gore go raya gore wena as long o ya kerekeng e uwe le ge e le gore mantso wa gatso mo molemong wa gago a tswa go bagolo ba kereke uwe mara wena o gare o ya kerekeng eo go raya gore wena le wena o dumelelana le bona gore badimo ba gago

ka mokgwa o leng ka gona lehono so go ra gore wena o re fela go bokoko ba le ba gago le borakgolo gore ke madimone madimone gopola gore ke eng madimone ke batlhankedi ba sathane wa dumela gore bokoko ba gago le borakgolo wa gago e be e le batlhankedi ba sathane ge e le gore ga o dumele gore e be e le batlhankedi ba sathane e tswa ka ra kereke yeowe kereke yewo le yona ke engwe ya dilo tse e leng gore di go ntšha mo tseleng ya gago ba go tšea ba o ntšha tseleng e lokilego ba o nša tseleng e tlatšeng ka lefifi ba tsware the minute o thoma o re fera thoba dimo wa gago as as as madimoni dilo tša tša bophelo di ka se sa sepela gabotse badimo ba batla ngala ba sepela and-e ge ba ngala ba sepela badimo ba gago di-blessings o ka sa tlhola o sa di humana protection ya go tšwa go badimo o ka sa tlhola o sa e humana so ya ra gore badimo ba ka thaba gore wena o ba acknowledge o ba dumelele fela o bolele le badimo ba gago le ka ba ga teng mo bekeng ge e le gore ga ona e spiritual calling ke ra nako ya gore o fe badimo bao snafe o fe badimo bao metsi bano ba ipsine le bona le gona ebile o fele o kry-a nako ya gore o sepe fele o ye kwa drapeng o ya go tlina mabitla a bokoko le borakgolo bale o ba tsebago gore ba kgone go robala mo e leng gore go clean o se ka kgwetsa badimo ba ba dutse poleke e le gore go matšhila ntlo tša bona di tletše ka matšhila ga ba na motho a ka tlang a ba kolomakela mo le gore dintlo tša baagišane ba bona tsona di sekono di a phadima badimo ba ba bolaya ke lenyora badimo ba bolaya ke phefo ga ba apara ga gona leswika mola ba robetseng gona goba leswika le la bone le a sa le le dirwa kgalekgale le wele le tlhakatlhakane le nyaka go buildiwa gape badimo ba bolaya ke phefo ke tše dingwe tša dilo tše le gore tshwanetse o di tlhokomele ka rabophelo go dilo tša tša bophelo di kgona go sepela botse gore wena as motho o be le boitshepo boitshepo ba gago o botše badimong ba gago go ka kgwetsa wena o furaletše badimo ba gago le bona ba tla go furalela and-e go ra gore wena ga o sana um ba re keng seriti seriti sa badimo ba gago ge re le so re phela lefaseng rena ke gore re na le seriti sa badimo ba rena ba tša seriti sela sa bona ba re fa sona mare go ge wena o sa dumele gore badimo ba phela seriti se ka se be gona ka raphelo ba gago o no ba motho fela ga gona motho a go tlhomphang ba buša ba re kore when coming to spirituality oba when coming to dilo tša badimo kore just go with the flow just go with the flow o seke wa ke ganetša o seke wa ganetša moya o kgwetše moya o botša gore dira so wena o ganetša moya kgaogana dilo tše e le gore di uša mo lefifing kgaogana dilo tše e le gore di dirang di blocka di-blessings tša gago ke ntho e tlhela ke bolela kare ka nako nngwe ke ntho e tlhela ke bolela kere ka nako nngwe di-blockage re ke tlišetša tsona ga di tlišetše ke batho ba bangwe yona ntho ya gore wena o sepele o ye mo e leng gore badimo wa gago ga ba dumele ke another way ya go tliša blockage ka ra bophelo ba gago ke ona molaetša ke lo tshwaretseng ona wa lekgono taba kgolo e reng go tlo ba dilo tše tlo diragalang today tše lo di tlo diragala ka bontšhi goba o ka kgwetša di-message today tše le gore di tla ka sepitinyana and wa kgwetša le gore o gapeletšega gore o ye o travel o ye some wa mohlomongwe o dire dilo tše dingwe tše le gore ka sepitinyana and wa kgwetša dilo tše le gore di thoma go stressa di o beya under pressure le ka go bolela le batho ba e le gore ba ka go advisa gore o bereke jwang le jwang le jwang and gape ga o gana le batho ba e leng gore ga ba o iše tseleng ya nnete ba o iša lefifing and ebile amogela badimo ba gago ba acknowledge ke tabakgolo ya lehono. Ke a le leboga, le be letšatši le lebotse, tšatšing la lekgono.